Wel, diolch yn fawr i ti Gwen am ymuno efo ni heddiw i drafod am dy lyfrau. Uh, o'n i'n gweld bod ti wedi cyhoeddi pedal yn y Gymraeg yn barod um, a hefyd un yn y Saesneg uh, nath o'r allan yn 2019, uh, Dead White. O ie, ie. Mae yna saith yn Gymraeg yn, yn Oh, waw, chwarae teg i ti. Oh, sori am hynny, nes i nes i gael ffeithio am hywir fyna'n barod. Wel, di bod yn hynod o brysur yn sgwei'r holl lyfrau yma. Um, ond oedd ti wastad eisiau bod yn awdur?
Oeddwn, ond o'n i'n meddwl bod y peth yn bosibl am flynyddoedd lawer. Dechreuais i sgwennu pan o'n i tua chwech, chwech mlwydd oed. Wel, cyn gynted ag o'n i'n gallu rhoi brawddeg at ei gilydd ar bapur. Um, ond mae gymerodd flynyddoedd lawer i fi sylweddoli bod na, bod na fywyd i'w dreulio yn gwneud hyn. Um, ac erbyn hyn, dwi, dwi bron methu a chredu faint o nofelau dwi wedi gyhoeddi a beth faint dwi wedi gwneud yn greadigol a gweud y gwir rhwng popeth.
Ynddi, o'n i'n sylwi bod ti wedi gwneud gymaint yn y maes creadigol ei hun, um, yn ymwedig a gan bod ti wedi sgwennu gymaint o lyfrau gwahanol, sut ti'n mynd ati i, i ymchwilio ar gyfer, gyfer eich nofelau? Um, fel ti'n defnyddio dy llyfrgell lleol neu lle ydych chi'n ffeindio'r ysbrydoliaeth? ar gyfer eich llyfrau?
Dwi wedi defnyddio llyfrgelloedd lleol. Dwi'n fwy tebygol o ddefnyddio'r llyfrgell fawr ganolog ym Mryste, yn syml am fod gyda nhw lyfrgellwyr arbenigol. Oh, right. Arbenigol mewn meysydd, a maen nhw wedi bod yn, yn ddefnyddiol iawn dros y blynyddoedd, yn chwilio am bethau i fi, chi'n gwybod, achos pan ych chi'n sgrifennu cyfres yym wedi lleoli nôl ar ddiwedd yr ail rhyfel byd uh, i chi'n i chi'n chwilio am bethau penodol. Um, a dyn nhw ddim bob amser yn hawdd dod o hyd iddyn nhw. Pethau fel, er enghraifft, um, roedd y dogni, y rations, yn ystod y rhyfel, oedd e'n amrywio o fis i fis i fis. A mae cael gafel ar wybodaeth fel yna, fel eich bod chi'n dweud y peth cywir ar gyfer yr adeg i chi'n sgrifennu amdano, ac fel o'n i'n dweud, oedd e'n newid o fis i fis. Felly, fedrwn i ddweud, o chi'n cael peder owns o, o, o fferins neu da da, um, yn ym mis Tachwedd 47, ac falle nad oeddech chi, falle dwy owns o'ch chi'n gael, chi'n gwybod, math, math o hynny o, o arbenigedd dwi di, dwi di gwerthfarogi cael pobl i siarad efo nhw.
Mae hwnna'n briliant, ac ti'n gweld fel bod yr elfennau, pethau syml dyn nhw, jyst fel ffeithiau syml dyn nhw, ond maen nhw'n maen nhw'n cyf- cyfoethogi yr yym jyst y sgwrs a'r sefyllfa hefyd o fewn y llyfr, so mae'r yy mae'n wych bod ti'n gallu defnyddio'r llyfrgell yym i allu cael jyst fel y y pytiau bach yma jyst i wel ehangu ar y profiad yym yn y yn y llyfr ei hun. Ac er hynny hefyd wrth gwrs t'o' ma' 'na gymaint o lyfrau allan yym yn y byd 'ma a sut fath o lyfrau wyt ti'n hoffi ddarllen pan ti ddim yn gweithio ar dy nofelau? Wel a gweud y gwir n- yn nofelau trosedd dwi'n dwi'n i ddarllen chi'mo o bob math ac o bob cyfandir yym hefyd dwi'n hoffi llyfrau taith yym yn enwedig yn ystod y cyfnode clo 'ma Ma' darllen llyfr- llyfre taith wedi bod yn wych, os na fedra i fod yno, fedra i ddarllen am y lle, ch'mo'? Ac hefyd, hyd yn oed os nad ydw i'n gweithio ar nofel, sy'n sy'n beth prin iawn, yym, dwi'n hoffi yy hanes cymdeithasol. Yym yn enwedig o gwmpas yr Ail Ryfel Byd ac wedi hynny a chyn hynny. Mae pethe fel yna yn... mae'n gwneud yr ymchwil drostoch chi, achos 'y chi wedi darllen e, chi'mod, yn yn hamddenol. 'Y chi'm yn chwilio am rywbeth penodol, ond ma'r llyfre yym hanes cymdeithasol, yn enwedig pethe sy 'di deillio o'r mass observation, yym sef y peth mae'n wnaethon nhw am flynyddoedd lawer, pobl yn mynd allan ac yn gwrando ar sgyrsiau pobl mewn tafarnau, mewn gweithleoedd, yym ac yn cael pobl i sgwennu dyddiaduron a'i anfon nhw i mewn. Maen nhw 'di maen nhw 'di cyhoeddi lot o lyfrau nawr ar beth wnaethon nhw ganfod yn Mass Observation sy 'di bod o, o fudd anferth i fi, achos mae e'n rhoi darlun i chi o sut yn wirioneddol roedd pobl yn byw a beth oedd eu pryderon nhw um, o ddydd i ddydd. Um, felly mae ma, math hynny o ddarllen, a dwi'n ymddiddori ynddo heblaw am, am sgwennu'r llyfrau. Mae hwnna'n wych. A wedyn, fel ti'n dweud, hefo'r lockdown yma, mae pobl, maen nhw efo inta mwy o amser neu efo, wel, jyst mwy o awydd i ddarllen mewn ffordd, jyst mae'n jyst ffordd o jyst deall o'r sefyllfa, pethau fel yma, a wedyn mae wedi bod yn mwy barod i ddarllen ac yn darllen pethau newydd hefyd, um, a mae'n greit i weld bod yna gymaint o amrywiaeth ar gael hefyd, so gwych chi jyst uh, petio fewn i be bynnag da chi eisiau. Um, so, unig, gan bod 'na gymaint, yy, bo' 'na falle rhyw darllenydd newydd yn gwylio hwn ac yn meddwl darllen eich, darllen eich uh, llyfrau. Sut bysach chi'n cyflwyno uh, eich llyfrau i ddarllenydd newydd? Ond mae'n dibynnu beth maen nhw'n hoffi. Um, I bobl sy'n hoffi uh, nofelau lled hanesyddol, rwy'n dweud lled hanesyddol, achos mae, mae diwedd yr ail rhyfedd byd, mae yna ma bobl sy'n dal yn fyw. ac yn cofio'r ail rhyfel byd. Um, felly, os ydy hynny o ddiddordeb i chi, dwi'n trio yn nofelau Dela Arthur rhoi darlun o'r byd hwnnw fel yr oedd e bryd hynny. Um, yn ogystal a ymdrechu i greu um, stori ddiddorol, gyffroes, gyda lot o bethau dirgel ynddi. Os oes yn well gan bobl nofelau cyfoes, modern, dwi'n sgrifennu cyfres arall uh, wedi seilio yn rhef Maes Eifion. A dos na ddim un cymeriad sy'n rhedeg drwy'r holl nofelau hynny. Mae yna dair ohonyn nhw. Um, Heblaw am y am y blismones Donna Davies a mae hi'n ymddangos yym ond ma' ma'r ma'r arwr neu'r arwres neu'r prif dditectif a maturied i nhw gyd, ma' nhw'n wahanol yn y dair nofel a beth sy'n clymu'r gyfres at ei gilydd yw lleoliad y dref, ma' nhw gyd yn byw ym Maes Eifion. Yym felly dyna fydden ni'n gobeithio fydde rhywun â rhyw ddiddordeb yn un o'r ddwy gyfres honno.
O'n teimlo fel rhywbeth allan o Midsummer Murders yna, fel jyst bod neu fi atgoffa, pa fi pobl yn neud fel tours bach o, o'r lleoedd yma, reit, ti'n tybed lle, be, be a ddigwydd yma, dwi'n siŵr bod rhyw stori i gael yma.
Wrth gwrs, i chi'n lladd pawb. ch'mod, s'na neb ar ôl, ch'mod, fel yn Mister Porter, sneb ar ôl, chi 'di lladd nhw gyd, yym ond a- ond ro'dd hynny'n ffordd i fi i i greu tr- tref ddychmygol yw hi, gwbwl ddychmygol, a ma' hwnna'n yn rhoi rhyddid i chi, oherwydd gallwch chi neud beth 'ych chi isie gyda'r dre, gallwch chi ychwanegu stade o dai, gallwch chi gyflwyno pethe newydd ym mhob nofel, chimod, fel i chi isie, sy'n rhoi rhyddid mawr i chi.
Yndi, mae hwnna'n wych. Um, a wedyn, o ti'n sôn hefyd bod ti'n ti sgwennu rhai detectif a rhai hanesyddol, a mae yna gymaint o lyfrau um, wedi cyhoeddi yn y, o fewn y ddau genre yna mewn ffordd. So, sut wyt ti'n mynd ati i wneud eich nofelau sefyll allan ymysg y llwyth sydd ar gael yn barod? Dwi'n credu
ym myd y Gymraeg, um, taw y peth yw, gyda'r nofelau detectif hanesyddol, yw gwneud i bobl gofio, oherwydd mae gan y Cymru gof o Gymru fel yr oedd hi, nôl ar ddiwedd yr ail rhyfel byd, a mae'r byd wedi newid cymaint nawr. Um, Ond i Gymry Cymraeg sy'n darllen, yn enwedig Del Arthur, dwi dwi 'di cael adwaith hyfryd gan bobl sy'n sy'n dweud wrthai, O, o, fel 'na o'dd hi yn ein capel ni, dwi'n cofio gneud hyn, dwi'n cofio gneud pethe fel 'na. A ma' hynny Mae'n mae'n beth dwi'n galon, chi'n gwybod, mae'n mae'n... a mae'n yn hwb i fi sylweddoli bod pobl yn unieithu gyda'r hen fyd hwnnw. Mae gyda nhw ryw gof, mae gyda nhw ryw gof o'i rhieni'n siarad am am y y byd hwnnw sy wedi diflannu. Ac wrth gwrs, mae nofelau cyfoes bob amser yn yn taro tant gyda pobl, achos maen nhw'n unieithu, dwi'n gobeithio, gyda'r cymeriadau, gyda'r bywydau maen nhw'n byw nawr yn y dref ddyfodol hon.
O, mae hwnna lyfli. Mae rhyw fath o gysur mewn ffordd i, i allu ddarllen am, am A wel ma' bron fel ma' nw'n dod at atgofion yn ôl mewn ffordd so t'o' ma' 'na gymaint o gysur i ga'l wrth edrych yn ôl yym a hefyd t- yn edrych ymlaen hefyd yy trwy defnyddio yy be' 'dych chi 'di ddysgu fel fel 'dych chi 'di cael ei magu a pethe fel 'na yym ag un peth arall o'n i'n sylwi hefyd yn dy nofele bod yna deimlad cryf o Sir Benfro yy yn enwedig yn y nofel yy Gwyn ei fyd. Ie. So yy dwi'n dallt bod chi'n yy byw ym Mryste 'wan, ond wnaeth eich magwraeth yn y sir ddylanwadu ar y nofel yna yn penodol? Wel fyse'r nofel ddim 'di cael ei sgrifennu 'sen ni heb gael y magu mewn lle tebyg iawn i Nant yr Eithin. Ces i'n magu ym- mewn lle o'r enw Bwlch y Groes yym sy'n le anghysbell iawn hyd heddiw a dwi'n cofio byw trwy eira mawr. pan nad oedd modd mynd ac erbyd ar hyd y ffordd. Dwi'n cofio'r trydan, wel does gan Dela ddim drydan, ond, ond oedd gyda ni ddim trydan tan 1960. Dyna mor anghysbell oedd y pentref. Um, ac, oedd, ac oedd y trydan yn diflannu'n sydyn trwy mhlentyndod i. Felly dwi'n hen gyfarwydd â chynwylle ac lampiau olew a byw heb drydan. chymod, gorfod coginio ar y tân glo a pethau fel yna. Felly roedd, roedd yng nghefndir i, yn atgofion i o blentyndod mewn lle anghysbell fel yna, yn bwydo'n syth i mewn i fywyd mewn pentref tebyg yn Sir Benfro. Ac wrth gwrs mae'r iaith hefyd, mae tafodiaeth Sir Benfro yn agos iawn at yng nghalon i. Um, A dwi'm yn cael y cyfle i siarad hi c- cymaint ag y bydden i'n dymuno, felly dwi'n ei rhoi hi yn y llyfrau. Um, a dwi'm yn credu bod tafodiaith Sir Benfro yn cael sylw heiddiannol a gweud y gwir mewn llyfrau am, am, am ei bod hi'n unigryw, chi'n bod. A mae rhaid dweud eto, bydde'r llyfrau, dwi'n yn credu bydde Dela Arthur wedi cael ei chreu blaw mod i wedi cael yng nghodi ble ces i nghodi, ar yr adeg honno, yr adeg ces i'n magu yno, achos oedd pethe ddim wedi symud ymlân cymynt pan o'n i'n blentyn, o'n nhw'n dal i ddod i arfer â'r trydan a rhyw bethe fel 'na, chimod, felly oedd y magwraeth i yn debycach o lawer i sut fydde pobl wedi bod nôl ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Achos pan dwi'n sôn am y magwraeth, mae pobl yn ffili credu. Achos mae yna mor ddierth iddyn nhw, mae'n mae ddierth yr iawn iddyn nhw i feddwl am rywun o'n oedran ni, a dwi'n gwybod bod fi'n weddol hen, ond ar y llaw arall, um, rhywun sydd wedi, bod wedi arfer a bod heb, heb drydan. Um, felly, dyna, dyna beth yw pwysigrwydd Sir Benfro. Fydde na ddim cyfres Del Arthur heb Sir Benfro. O, oh, briliant. Mae ma bron fel, ma fel uh, tribute bach i'r sir i hun hefyd, dyna beth o'n i'n sylwi, achos mae'n jyst gym, gymaint o deimlad am y sir yna, so mae hwnna'n wych. I symud ymlaen, o'n i hefyd yn gweld, o ti'n sôn bod gen ti uh, cyfresu gwahanol, Oes gen ti strwythur penodol i'r naratif cyn dechrau sgwennu? A sut mae dy broses o sgwennu yn datblygu wrth i ti mynd ymlaen? Di o'n ad hoc neu ti hefo rhyw fath o strwythur yn ei lle o flaen llaw? Swn i'n ad hoc fyse dim yn cael ei wneud, byth. Na, na, mae'n rhaid i fi gynllunio, mae'n rhaid i fi gynllunio, a dwi'n gwneud hyn mewn dair, mewn mewn wahanol rannau, yym dwi'n dechre trwy siarad â fi fy hunan ar bapur, neu ar sgrin nawr, yym dwi'n dechre trwy daflu syniade ar bapur, Yym a wedyn yn araf araf ma' ryw fath o stori'n ymddangos, ma' ryw strwythur stori'n ymddangos. Pan mod i'n dechre meddwl o reit ma' ma' pethe'n twymmo, dwi'n dwi'n dechre ca'l gafel ar bethe, dwi wedyn yn rhannu'r pethe, pennod un, pennod dau, a wedyn sgrifennu crynodeb o beth fydd yn y bennod honno. Reit. Nawr erbyn hyn Erbyn i fi gyrraedd y pwynt hwn, dwi bron a marw eisiau dechrau sgrifennu. Ond y problem yw, dwi'n gwybod os fe ddechreuai'n rhy gynnar, fyddai'n colli'r plot yn llythrennol. Dwi ddim wedi gwneud digon. Felly dwi'n gorfod dal fy hun yn ôl hyd nes i fi gyrraedd, ie dwi'n gwybod, o oh, mae'r straen yn ofnadwy, hyd nes i fi gyrraedd, gwedwch tri chwarter y ffordd drwodd, mae'n rhaid i fi gael yr holl beth hyd y pwynt hwnnw, a wedyn fedra i ddim diodde'r peth rhagor, a dw i'n dechrau sgrifennu. A dyna sut mae'n digwydd. A wedyn wrth gwrs, yn anorfod, dw i'n dod i'r pwynt lle nad ydw i wedi cynllunio, sef tri chwarter y ffordd drwodd. A, wed, a wedyn, dw i'n gorfod eistedd lawr a meddwl eto, a mynd nôl at y nodiadau a llunio'r chwarter ola. A dyna sut, dyna beth sy'n gweithio i fi. Nawr, mae rhai pobl yn dechrau gyda tudalen wag, a maen nhw jyst yn mynd. Dwi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gwneud hynny. Dwi ddim yn gwybod sut maen nhw ddim yn, yn colli'r peth yn llwyr, y peth yn mynd ar ddisberod yn llwyr. Um, Mae pobl eraill yn hyd yn oed yn fwy obsesiynol na fi. Mae gyda nhw ryw gardiau bach sy'n sy'n rhoi lliw llygaid pob cymeriad, a sut beth maen nhw'n gwisgo, a phob manylyn am bob cy-... 'sda fi ddim amynedd â bethe fel 'na, fedra i ddim 'i neud e. Felly, mae gyda ni gyd fel awduron, ein dull rhyfedd unigol ni o gyflawni'r peth. Achos mae'n rhaid i chi gofio, a dyw pobl sydd ddim yn sgwennu ddim yn cofio hyn, mae nofel yn anferth. Ydych chi'n sgwennu 80,000 o eiriau? Mae e'n lot, chi'n gwybod, a mae rhaid i chi gadw gafel arno fe rhywfodd. Mae rhaid i chi wybod lle rhi chi, a os i chi wedi sgwennu gormod, neu ddim digon. Felly, dyna sut dw i'n ymdopi â'r peth. Mae pawb yn wahanol.
Ond mae'n broses hynod i ddiddorol. Mae'n swnio fel brwydr iawn pan ti'n sôn am, ti'n gwybod, yn cynllunio, ti eisiau, ti eisiau sgwennu hefyd. Mae'n swnio, allai jyst dychmygu chi'n brwydro efo dy un yn siarad fel, na, na, allai dechrau wan, dwi angen cynllunio. Mae'n wir iawn, mae'n wir iawn. A weithiau, weithiau dwi'n colli'r frwydr. Weithiau, dwi'n dwi, dwi dechrau'n rhy gynnar. A wedyn, ar ôl sgwennu rhyw ddwy bennod, dwi'n meddwl, na, na, ti wedi dechrau'n rhy gynnar, ti ddim yn y lle iawn. A wedyn nhw'n gorfod mynd nôl at y nodiadau. Rhywbeth fel yna yw e. Mae e'n frwydr ar chi'ch hun. Ydy.
Chwarae teg, chwarae teg i chi. I mean, mae hwnna yn andros o ddiddorol a andros o ddifyr hefyd i feddwl. um, ond da chi hefyd, wrth gwrs, ar ben ysgrifennu, da chi hefyd yn cyfieithu ac da chi wedi cyfieithu eich nofel eich hun ac wrth wneud yr cyfieithiad yma, os na ragoriaethau a gwendidau wrth wneud hyn gan bod ti'n wneud o ar ben dy hun mewn ffordd?
Pan o'n i'n pan o'n i'n cyfieithu llawn amser, y broblem fawr sydd gyda chi fel cyfieithydd proffesiynol yw treiddio i mewn i feddylfryd yr awdur gwreiddiol. Beth o'n nhw'n ddymuno i ddweud? Beth maen nhw'n ei olygu fan hyn? Wel, os taw chi yw'r awdur gwreiddiol, Sa'n problem. I chi'n gwybod. A felly dyna, dyna peth yw'r yw'r peth gore am gyfieithu eich gwaith eich hun. Y peth anodd yw pan i chi'n gweld gwalle a chamgymeriadau Ac i chi meddwl, oh, mae'r mae, ma, ma llyfr wedi gyhoeddi yn Gymraeg neu ni wedi gyhoeddi, oh, tyswn ni ond wedi cyfieithu cyn cyhoeddi. Swn ni wedi gweld y pethau, swn ni wedi gweld y gwendidau yn y gwaith ac wedi gallu cywiro nhw. Os ydw i'n onest, dwi ddim yn deall pam nad yw mwy o awduron Cymraeg y iaith yn cyfieithu gwaith ei hun. Dwi ddim yn deall pam. Achos i ni gyd yn ddwyieithog. A, a dwi, i fi, mae ma, ma cyfieithu o'r Gymraeg y Saesneg, mae'n syml. Mae'n wirioneddol syml, yn enwedig os taw fi yw'r awdur gwreiddiol. Um, yeah. Felly, Oedd e'n beth naturiol i fi wneud fel cyfieithydd, pan fydden i'n rhoi ngwaith i rywun arall, fydde o bosib ddim yn yn deall popeth, o leia ma' gen i'r cysur o wybod taw fy ngwalle i yw nhw, ac os ydyn nhw yn y yn y Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg, fy mai i yw e. Dyw e ddim Dyw e ddim yn dibynnu ar ddealltwriaeth unrhyw un arall. Felly fydden i'n argymell bod pob awdur Cymraeg, os ydyn nhw eisiau gweld eu gwaith yn Saesneg, bod nhw'n cyfieithu gwaith ei hun. Dwi'n siŵr y gallen nhw wneud e, dwi'n siŵr y gallen. Ond wedyn mae pobl yn wahanol a dyn nhw falle ddim yn dymuno neu ddim yn hyd- ddigon hyderus, chimod. Falle bod e'n deillio o'r ffaith mod i 'di bod yn gyfieithydd am bum mlynedd ar hugain. Felly, No problem, fel maen nhw'n gweud, chimod.
Wel, dwi'n meddwl bod o'n wych bod chi'n gallu cyfieithu o, achos tibod, mae'n jyst yn, mae'n agor y llyfrau i eiddo newydd, um, rhai sydd wrth ei bodd yn darllen, John Avella, um, Dirgio Thrais, a wedyn yn meddwl, o, oh, dyma ni, mae yna awdures newydd, o, oh, dwi wedi clywed amdani, it's like, o, oh, rhaid i on. A wedyn, mae jyst yr, um, ma'r cymu- ma'r gynulleidfa jyst yn agor i fyny trwy gyfieithu dwi'n meddwl sydd yn grêt a wedyn ti'n gallu dweud wedyn wel mi wnes i ddechrau yn y Gymraeg a wedyn o'n i'n meddwl o dyma ni alla i datblygu o hyn so d- m- dwi'n meddwl mae'n jyst yn mae'n wych bod ti wedi gallu wneud o yym a chwarae teg mae'n andros o gamp hefyd i feddwl os ti'n neud y wyth deg mil o o eiriau i allu cyfieithu nhw i gyd. Ie ond cofiwch dyw cyfieithu ddim hanner y gwaith. mae sgwennu. Gallwch chi wneud lawer mwy o gyfieithu mewn diwrnod nag y gallwch chi o sgwennu creadigol. Um, gallwch chi fynd trwy fedrai gyfieithu penod ar y tro mewn diwrnod. Fedra ni ddim, fedra ni ddim sgwennu a chreu a llunio pennod gyfan dwi'm yn meddwl, oni bai mod i'n cael diwrnod ffantastig, ch'mod bod y sgwenni'n llifo, yym ond fedrwch chi gyfieithu pennod gyfan, felly mae'r broses yn gyflymach o lawer. Yym a d- mewn ffordd dwi'n hoffi wneud o. Dwi'n hoffi gweld y nofel mewn iaith arall Ac wrth gwrs, y peth yw, pan 'y chi'n cyfieithu rhywbeth fel Gwyn ei Byd i'r Saesneg, mae rhaid i chi gofio bod eich cynulleidfa o Gymry yn mynd i wybod am beth 'y chi'n sôn, yym, gwasanaethau'r capel, sut roedd pobl yn byw. Mae gyda nhw ryw gof, os nag oedden nhw 'na ar y pryd, mae 'da nhw gof, maen nhw'n gwybod am gyman- am y Gymanfa Ganu, dwedwch. Maen nhw, maen nhw'n gwybod am beth ych chi'n sôn. Dyw Saeson ddim. Sgyda nhw ddim syniad am beth ych chi'n sôn. Felly, mae'n rhaid i chi benderfynu, a mae hyn yn ddiddorol wrth gyfieithu, faint i chi'n esbonio, faint i chi'n egluro. Achos mae gormod o esbonio yn, yn mynd yn faich. Mae'n ma, ma mynd yn rhy fanwl yn, yn gamgymeriad. Ond mae rhaid i chi ddweud rhywbeth, mae rhaid i chi esbonio i ryw raddau. A dyna beth arall sy'n ddiddorol am, am y cyfieithu. I chi'n sylweddoli y gwahaniaeth rhwng y diwylliant, diwylliant y Cymru Cymraeg capelig a ffaith bod y Saeson yn gwybod dim am hyn. Mae nhw'n gwbl... Mae pobl yn, yn geg agored pan dwi'n sôn am sut roedd pobl yn byw a sut faint ro'n nhw'n mynd i'r capel. Mae bron bob nos fydde yna rhywbeth yn digwydd yn y capel. a maen nhw'n edrych arnoch chi'n syn. Felly mae, mae hyn, mae hyn gyfrifoldeb arnoch chi, achos dwi'n teimlo mod i'n esbonio diwylliant arall iddyn nhw. A hefyd, trwy fyw ym Mryste, wel mae o'n ffordd i'n ffrindiau i yma fedru darllen y nofelau. Felly mae hynny'n yn fantes hefyd.
O, mae'n brilliant. Mae'n ma mor diddorol bod y proses yna ac yym tibod mae gen ti gymaint o brofiad yym yn y maes yy ysgrifennu creadigol. A wedyn i gloi efo'r cwestiwn yma, wrth edrych yn ôl, pa gyngor fysa ti'n rhoi i ti dy hun wrth i chi ddechrau allan yn y maes? Wel, mewn ffordd mae yna ma' yna dri pheth. Peth cyntaf yw ymarfer. Sgwennu a sgwennu a sgwennu. Ac mewn ffordd, oedd y reddf honno mor grif yno i. Dechreuais i gadw dyddiadur pan o'n i'n bedair ar ddeg. A dwi'n dal i'w chadw hi nawr. Dwi'n cadw dyddiadur. Felly fydden ni'n dweud wrth unrhyw un sy fydden nhw'n hoffi dechrau sgwennu, ceisiwch sgwennu rhywbeth bob dydd. jyst rhywbeth. A falle'r ail beth yw, hyfforddwch eich hun i sylwi. Mae sgwennu creadigol yn ymwneud yn bennaf a phobl. Straeon am bobl yw nhw. Felly mae eisiau i chi sylwi ar A'r bobl, beth maen nhw'n ei ddweud, sut olwg sy arnyn nhw, beth sy'n eu cymell nhw. A mae e'n beth pwysig iawn, achos dyna beth sy'n llenwi'r tanc creadigol tu mewn i chi. A mae eisiau ail-lenwi hwnnw'n rheoledd fel rhoi petrol mewn car. Felly, mae angen i chi sylwi a gwylio a gwrando. A thrwy hynny, Dwi 'di sylweddoli, dyna lle mae'r syniadau bach 'ma'n dod. Rhywbeth i chi 'di glywed, rhywbeth i chi 'di weld. A trydydd peth yw hyn, os ych chi'n dechrau sgrennu darn neu ryw stori fer, gorffennwch chi. Achos y broblem dwi 'di weld gyda phobl mewn gweithdai a, a dosbarthiadau a pethau, 'dyn nhw'm yn gorffen beth ma' nhw'n ei ddechrau. Ma'r... ma' nhw'n sôn am y broblem, y dudalen wen, beth llai sgrifennu, s'da fi ddim syniadau. Nid yn fy mhrofiad i, nid dyna'r broblem. Mae pobl yn gallu dechrau darnau, straeon byrion, 'dyn nhw'm yn ei gorffen nhw. Os gorffennwch chi ddarn, 'sdim ots faint mor fyr yw e, ti'n mo, 500 o eiriau, rhyw stori fach. I chi wedyn yn gallu symud ymlaen i beth arall sy'n bwysig wrth sgrennu, sef mynd nôl a'i wella fe, a'i newid e, a'i gywiro fe. Ond fedrwch chi'n gwneud hynny gyda darn os nad ych chi wedi orffen e. Felly dyna yng nghyngor i, a bydden i'n dweud hynny wrth fi- wrth fy hunan, ac yn dweud, paid â cholli gobeth, paid â cholli gobeth. Os gweithdy di'n ddigon caled am ddigon hir, fe fydd rhywbeth yn digwydd, a dyna beth ddigwyddodd i fi.
O, ma' hwnna yn lyfli i orffen ar yym a cyngor gwych hefyd dwi'n siŵr bydd pobl yn yn meddwl am hyn, o reit yym gorffen y project 'ma ŵan, dyma ni, 'dan ni am gorffen o o'r diwedd! Yym a diolch yn fawr i chdi am ymuno efo ni heddiw, ma'r yy sgwrs 'di bod yn hynod o ddifyr a mor diddorol hefyd i yy ddarganfod eich proses sgwennu a popeth fel 'na. Ac wrth gwrs, mae dy lyfrau ar gael yn y Llygalloedd yy i fenthyg ac maen nhw yn wych yym a diolch yn fawr i chdi am ymuno efo ni heddiw.
Diolch i chi, diolch i chi.